wango jok ka dong iwango jok dong inge ni in dong iero mony ma pe gik wun ki jok mony ma pe dong gik jok be dong tye ki mony i komi ma pe gik in be dong itye ki mony i kom jok ma pe gik en omiyo acwalo wa ci wan ki ngeri dong wanene ki twok kwot Aculo wa aye wan ki ngeri dong wanene ki ngo? Twok kwot, twok kwot aye en, twok kwot aye en. En bene wod ki kuja yin ineno ki twok kwot. En bene neni ki twok kwot. Eh? Ti loko ni neke keken aye dong tye i dyewu. Ma ka yin ineno en ki twok kwot ki caro caro cobiu. En bene ka oneni ki twok kwot ki caro caro

nyo an aye aneko en, mumiyo acwalo eruku kwot kolkwac me deyo, enini man deyo ma nongo man kwong ene tye i nge acwalo ni kwong, acwalo kwong eo ni pe obiloko ngeya ki lamerok, lamerok pe bicobo deyona, pe obicobo deyona, lamerok pe obicobo deyona,

Pien pe giwoc, gibedo ka dore adora aye. Gidoro ma nongo doro ma komgi oceko, ma nongo pyemgi eno. Ento acwali me cito ka pyem, me cito ka lweny, kwanyo jami jami lwenygi ka gin giwoc kwede. Acwali woc ki kono i wiye, kono mucudu. Te lokke ni, ka lamerok dong ocobo dok kore orette piny, kor kwaci eni-ni aye bolo oboke i ngeya, i koma. Pien ka in inongo lyel mo i acoli, ka inongo lyel omyero itur gwoko iboli i kome. Ento twon pa cwale waci, ka dong ato, nongo atye i dye lum kunnu kena, anga ma bolo gwoko i ngeya? Ma nyuto ni kol kwaco omyero otime nini? Uma. Meno tyen lok me ruko kol kwac. Ki bene, ka ato, nongo ato ki deyo ma kono bedo i wiya ni yini, yini, yini, yini. Mono kit macalo tek apyem kede eno. Omiyo, kanicawa oneno ni wan wabipyem ki jok, wabineno jok ki cuk kwot. Wan na dong odonyo iye jok tye ni watye ka neno jok ki ngo? Ki cuk kwot do. Waneno cok ki cuk kwot dong. Ka pe en aye oneka, ci an aye atimo ngo? Aneko en. Neko en aye ineko ballo. Neko ballo ki i kwona, mono aye neko jok muromo. Pien en kome tiku, kome pe nen. Ento ka ineko ticeo ki i komi, nongo ineko jok. Meno aye gin ma tye wun lutwa Lutino pa Lubanga ma wutye i wi lobo matino, wanywako kwedwu kacel gum mubed i komwu ka wuwinyo lok man, bed i komwu wek wumedde ki winyo lok eni-ni cabit ki cabit. Wabibedo ka loko caden aloka ki Lok pa Lubanga aloka wek orom lutwa ma giwinyo lebwa ni enini. Leb wa ni eni ni, en aye git tic ma oromo dano ducu. Lwor adi ma gin winyo lok pa lok lok me leb wa ni eni? Lwor tye adi? Lwor otingo piny i Acholi, lwor otingo piny i Lango, lwor otingo Obiyo piny ocito kede wa i Kenya ka ca. Kadi ka dong iwinyo ma mogo nongo leb pe dong olokke, ento nongo leb lwoo. Wa i Nigeria, leb lwoo. Mumiyo wamaro lebwa-ni, pe bedo wamito waloki. Ka wabiloko ci waloko pi jo mogo mukene, pien leb dwong ata i wi lobo. Ma kadi bed ilok ki leb pa ngat mo ni ma winyo, ci dong omyero lwak kaka-ni ducu gin obed ki kany. Bed ngat man olok ki mer ki yam wa luwotgi owiny. Pi man amiyo pwoc, Lubanga omiyo ni ogum, walego, ayi wonwa icime wa kica.
Bot Lubanga wa, in Lubanga me tic, in pe Lubanga me lok aboka. Lok ki bene pe lok aboka me amaka ki wic keken, ento lok me atiya. Di miri wa tic ma watiyo kome, Mumiyo kakawa guywe i kom betini, kakawa pa pajune guywe ki aroma pa jok nagge, guywe ki aroma pa jok kalawinya, guywe ki aroma pa jok lanyaca, ki lwak jogi mapol okango abina. Joge mapol kaka wa guywe, jo ma wang guyape guneno larre ni. Wapwoyi Dee obed boti mede ki yabo wangwa, mede ki tic kwedwa i nying Wod Yecu Kricito Rwotwa. Amen. Kura bino aneno ka ma wa wango joge ci wa wango gi. Joge ringo poto wang jo ngweyo Yecu lala.